ס'גייט היינט נאכט פארקומען א גרויסע דעבאטע, נישט פשוט, פון צוויי עלטערע מענטשן, כ'מאך די חשבון איינער איז איין און אַכציק און די אנדערע איז אַכט און זיבעציק, דאס הייסט סך הכל צווישן זיי הונדערט נײַן און פֿופֿציק זענען זיי. און ס'וועט זיין זייער אינטערעסאנט, ס'גייט פליען באמבעס פון ביידע זייטן, און די עולם וועט זיך זיכער ציילן און הנאה האבן און לאכן וויפיל מאל ער וועט קעקעצן און וויפיל מאל ער וועט זיך בייזן, בקיצור מ'גייט האבן פאן אויף יענעמ'ס חשבון. רבותי, לאמיר רעדן ערנסט, איין באשעפער ווייסט וואס גייט פאסירן אין די נעקסטע פיר יאר, אז מ'מאכט א חשבון אין די לעצטע פיר יאר וואס איז געשען צו כלל ישראל, אין אונזער ווילדסטע חלום, וואלט מען נישט געטראכט אז מען האלט דא יעצט אין האלד, און איין באשעפער ווייסט וואס גייט זיין די נעקסטע פיר יאר, און מען דארף האבן גרויסע רחמי שמים, וואוי ווי מען קען, וואס זאגט עטץ דען? דא האסטו א גאנצע מדינה, פערציג מיליאן מענטשן זענען פארקאכט, און איך זאג באשעפער, איך קען מיך נישט לאזן אריינשלעפן, לאמיר מקבל זיין אויף זיך, איך גיי נישט קוקן דערויף, לא עלה גויה, אז מ'רעדט שוין די מתווך צווישן זיי איז ווי מ'זאגט פטור אויף מצות עשה שלא זמן גרמא, ס'איז ס'קען דאס זיין איסור מדאורייתא, אבער איך רעד שוין נישט אויף די נקודה, איך רעד אויף די נקודה, איך קען מיך נישט לאזן אריינציען, איי אפשר מארגן אינדערפרי אין די מקוואות אין די קאווע שטיבל יעדע איינער שמועסן און איך זיין די עם הארץ. צוויי סעקונדע קען מען אויסגעפינען פונקטליך וואס איז געשעהן, ס'פעלט נישט אויס מען זאל מיטלעבן און מען זאל מיטקאכן. מעשה שהיה כך היה, א איד האט מיר דערציילט אז זיין זיידע איז דא געקומען פאר די ערשטע וועלטס מלחמה, קומען קיין אמעריקע ס'נישט געווען קיין פרנסה, ער האט געטראכט צו זיך ער גייט דא ארבעטן, אוועק שטעלן א ביזנעס אין די גאלדענע אמעריקע, נאכדעם וועט ער ברענגען זיין משפחה, למעשה ס'האט זיך אויסגעלאזט מיט גארנישט. און ער האט געוואלט צוריק גיין, ער האט נישט געקענט צוריק גיין, פארוואס? ווייל די ערשטע וועלטס מלחמה איז געקומען מיט א פאטש און א ברען, און עס איז נישט געווען קיין שיף און גארנישט, און ער האט זיך זייער שטארק געבענקט נאך זיין משפחה, איז אים איינגעפאלן א מורא'דיגע געדאנק, ער איז אריינגעגאנגען אין א רעקרוטמענט אפיס, דאס הייסט ווי מענטשן קומען און זאגן איך וויל ווערן א סאלדאט, ער האט געזאגט ער וויל ווערן א אמעריקאנער סאלדאט, און מען וועט אים שיקן קיין יוראפ, אזוי וועט ער קענען אהיימקומען. איז אריינגעקומען, איך וויל גיין, איך וויל ווערן א סאלדאט. ווי אלט ביסטו? ער איז שוין פֿינף און פֿערציק יאר אלט. ניין ניין ניין ניין זאג נישט, מען געט אים א צעטל, זייער שיין פון דיר, האסט געוואלט, אבער מען וועט דיך רופן אז מען דארף דיך האבן. אונטערשטע שורה, למעשה איז ער אהיים געפארן, ס'איז געקומען פאר די צווייטע וועלטס מלחמה, מען האט געוואלט גיין קיין אמעריקא, אמעריקא האט פארשפארט די טירן, דאמאלס האט מען נישט אריינגעלאזט, און די דייטשן קומען אן, און ער איז אנגעקומען, ער האט זיך געבעטן, פלוצלינג איז אים איינגעפאלן א געדאנק, ווען איך בין געווען אין אמעריקא אבער איך פרובירט אפילו זיך זיך זיך צו מעלדן צו ווערן א סאלדאט פאר אמעריקע, יא? קענסט עס אויפווייזן? ער נעמט ארויס די צעטל און זאגט אז א מענטש, יא, דו קענסט קומען קיין אמעריקע, ס'האט געראטעוועט זיין לעבן. רבותי, אליהו הנביא וועט קומען און יעדער וועט לויפן! איין מינוט, איין מינוט, איין מינוט, ווער קומט ערשט? דארט וועט נישט זיין קיין פראטעקציע. ווייזן אז דו קומסט ערשט, וואס האסטו געטון? וואו האסטו פרובירט זיך איינצושרייבן? אז דו זאלסט אריינקומען ערשט. עס זענען אפאר אידן גאנץ אמעריקא געקאכט און איך האב מיך, עס איז מיר נישט געווען גרינג, איך בין געווען זייער נייגעריג, איך בין אוועקגעשטאנען דערפון, עס איז געווען א מסירות נפש, אין יענע צייט האב איך געלערנט א ספר שלחן ערוך, איך האב געזאגט א קאפיטל תהלים, איך האב געלערנט חומש, איך האב גערופן מיין באבע, איך האב געזאגט פאר דער באשעפער, איך שטיי מיט דיר. יואלי יאיר האט נאכגעקוקט, איך וועל זיין רעקארדירט, דו ביסט אוועקגעשטאנען דאמאלס?